Ilmiin Islaamaa bakkiti irraa fudhatamtu kitaaba fi sunnaadha. Ijmaa'a ulamaa'ii Islaamaati. Sheekkan umriin amma tattaa'aa jiru. Ilmii yoggaa fudhannu warra kanarraa fuuna. Interneet irraa himii haqaraanu. Fatwaa Sheek Googiliin magaalaan Googilsin. Amma sii galaa? Namni muhandisa ta'e, haxa doktora xabiiba ta'e hundi chaanaala wahirratti ol ba'ee sheeka ta'e. Hata minaa siima. Almuhandis jedhanii namoonni inni qara'ee taree bulchu Shee Ahmaddiin himu sani. Gaafa garii faasaati hadiisa sheeyni kee eenyu jedhaniin intarvii godhanii eessan qaraatee dura. Shee maal ilmiin qaraatii haajamti jedhe. Afaan Arabaa beeyna dubbifne jedhu. Qollo famiista kana dhiisaa jedhu. Muqaffal isin gizee hundaa'uu jee bar. Nama jalatti qollofamtanii hin deemina afaan Arabaa beeyna dubbifne sheekha jee bar. Namni hedduu nama qabu eenyu ni beeyta amma Shee Ahmad Watar osoo hin ta'iin Sheekh Hasan Hidu. Ufiin sheekh jedhaniin ka ufumaan sheekha uf godhe. Ilmi burqaan nuti irraa fudhannu ulamaa'i. Ulamaa'iin miilan tattaa'u jira. Daareektii fuula dura gatta'anii irraa qara'an. Ulamaa'iin harargee bahaa guutuun torbaanii guyyaa tokko warri majliisa qaraasisu hadarasaa kuma sadii qabu Wanni baroodaa gadii asiin jaarsoo oli torbaanitti dirre dhawaa kana shaahma watar bira qaraati. Allahu akubaruma qofa jetta malee dura waan san beeytanii. Akka akkas ta'e beeytanii dura. Jarri achi taa'ee qara'u sun immoo irraa xiqqaan isaa darasaa dhibba shan qaba. Irraa xiqqaan, irraa guddaan kuma sadii qaba. Akkasii beeku. Maal dhabeet amna tana deemee makiinaa baasee noolii baasee halkan masgiida kana bulam as bula jarri sun arbaa dhufee as bulee hundi isaa as bulee anilleen guyyaa afur moo shani qara'e. Nasiiba odoon dhufuu argadhee guyyaa shan qara'ee kitaaba hedduu dhaggeeffadhe. Takka dhayxaniise. Wahiitu as jiraa'uu beekaa namni gariin. Halaalaa si baree asi jalaa maaltu hurreetti maree jee warri oowliyaa tattee nama dhabe. Gandi kun nama kaaddamu gizee garii yaa'ii qaba gandii beeyta. Hogga kaaddamuu didan. walaloo tanatti jee ka halaalaa si baree ka si jalaa maaltu hurreetti maree jee gandasaa kana dha'uu deemaa beeka namni halaalatu si beekee ziyaaraa si dhufa gandi kee kunoo maaltu hurree ijatti maree jeefan akkas hin taanu ilmi dirqama sheekh ahmad watar bira torbaanii guyyaa tokko dhaquun masgiiduma dirqamaa kana jiru amma sheekaa jira hin jiru sheeni sheekaa jira hin jiru sheek sheekaa jira. Namni ilmiin uf ida'aa deemuun waa barataa deemuun waa ida'ataa deemuun dirqama nama da'awaa godhuuti. Dhuga namni har'a odeeffannoo ni argata. Odeeffannoon ammoo ilmiin taatu. Odeeffannoo bakka hedduurra argatta. Akka nama muslimaa tokkotti odeeffannoo sii taatu. ta si baaftu argachuu dandeessa. Odeeffannoon sun immoo beekomsa ittiin ummata hoogganan hin taatu, wahuma sii gooti malee. Bakka odeeffannoo wahii irraa dhageenyu fi ilmii irraa dhageenyu odeeffannoon dhara taatus dhugaa taatus numa dhageessa ta taate ni fudhatta. Ilmiin ammoo bakka irraa fudhatan qabdi.

isa haa hordofu. Namni jala deemnu isa. Sararri deemnus sarara kan. Sarara sahaabaa isaanii taabiciyyoota ulamaa'ii ahlu sunnati wal imaamman afran hanga ga'utti warra aqlii sirri amantii sirrii hoogganaa nu biraan gayan nutilleen san haga humnatti san tiisaa deemna haga humnatti. Karaan nu dura ba'e karaa haarawan baafnu bee namni gariin yoo isaati isa dirreen dhawaa magaalaan dire dhawaa tun duraan illeen akkas je'ee beeke magaalaan dire dhawaa amiin ibroo irratti dire dhawaan taane amata dhibbaa fi torba gaafa isiin kabajju an keessa tureetu. Magaalaan turtuu beeki si duras Abbaay. Imaamman hedduu si dura dabre. Sheeka hedduu dabre. Naggaadee hedduu dabre. Ati har'a jaarraa sanirraa jaarraa lammaffaa sadaffaa ta'uun ni malatu. Har'uma amantii shahaadaa Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasuulullah tana ar'an dire dhawaa fida wayi jettaa maraattu malee banam garii aqlii qabu beek. Akkas yoo yaadde anumaa waan bareedduun arra dhufe na dura zeero yoo jette miskiina wallah miciyyoon haadhaan akki jette jaan umma akka itti dayan si barsiisu jette jaan intalaa jee beeke haadhaan. Haati immoo isii tanaa'uu deessee muuxannoo qabdi beeke haati. Dubruma kanaa asutaalee ummaa mee akka itti dayan si barsiisuu jetteen jenna. Akkas taanaa beek hanqina jiru ni guunna. Waan xiqqoo nama jalatti haafee yoo jedhe waan dogoggore yoo yaate ni sirreessina. Akkanuma kanaami.